Timote sin Paul cakuat pahnihnak biahmaisa Caṭialtu Paul Cakuatmi Timote Caṭial kum AD sawmruk le sarih in sawmruk le riat Paul nih a voikhatnak Timote sin i cakuat a rak ṭialnak hi kum thum li a rau cang. Cu kum chungah cun Paul nih rian tampi a rak ṭuan. Timote cu Efesus Khrihfabu zohkhenhtu i a chiah hnuah Paul cu Masedonia kuatkhat Timote dal khat caang thum, Korin dal li caang kul, Krit Titus dal khat cang nga, Miletus dal li cang kul ah a kal. Cun Efesus ah a rak kir ṭhan dal li cang hleithum. Cu caan thawk cun a hnu bik thongtlak temhinnak kha a tuar. Cu lio caan hrawng ṭhiamṭhiam ah cun Nero Caesar nih Khrihfa mi hna kha Rom duahtu nan si tiah sual a phawt hna i cuticun Rom ram pumpuluk ah Khrihfa mi hna hremnak nganpi cu aa thawk. A voihnihnak Rom khua i Paul thong a tlak hi a voikhatnak thong a rak tlaknak nakin a fak deuh ngaingai. A voihnihnak cu Rom mi nih lainawng dirhmun ah an chiah: dal khat caang riat, dal hnih caang kua. Cucaah a kih tuknak, a thurhnomh tuknak le a muih tuknak vawlei chung thongah an thlak. A hawile cheukhat nih cun an va veh pah tawn nain dal khat caang hleiruk. A hawile tam deuh hna cu a sinah an chuak kho ti lo, Delhi caanghra in caang hleihnih. Sihmanhsehlaw harnak a ton chung vialte zongah Pathian hmaiah thazaang a la ṭualmal ko. Dal khat caang hleihnih. Dal li caanghei sarih in caanghei riat. A rian ṭuan awk ṭha tein a lim cang i Bawipa sinum awkah timhcia in a um cang. Dal li caangruk in caanriat. A thih hlan deuh te ah Paul nih Timote sinah cakuat pakhat ṭial a duh ṭhan. Cucaah AD sawmruk le sarih in sawmruk le riat hrawngah a voihnihnak cakuat hi a ṭial. Hi lio ahhin Timotein hi Efesus Khrihfabu zohkhenhtu a si ko rih. Timote nih rial dipnak phunphun a ton caah Paul i thapeknak cu a herh hrimhrim ko. Cucaah Paul cakuat nih rial dipnak hrampi pathum he pehtlai in thapeknak a ngeih. Cu hna cu thawngṭha ruangah hremnak nih a chuahpimi ningzahnak, dal khat cang thum in dal hnih cang hlei thum. Kan rian chungin a kan zamtertu pumsa duhnak, delhnih caanghlei in caang kul le caang ruk, le zumtu nih thawngṭha kilven a herhnak delthum caang khat in del li caang riat kha a langhter. Cu bantuk rualdipnak cu zumtu dang nakin a rianṭuantu hna nih tam deuh in an ton tawnmi a si. Sihmanhsehlaw zumtu vialte hna zong nih cu bantuk rualdipnak cu zeimawzat an ton cio ko. Cucaah Timote nih cu vialte chungin teinak a hmuh khawh nakhnga Paul nih a chimhmi lam cu zumtu vialte hna ca zongah a si ve i cucu biatak ah dir ding hi a si. Del thum cang hlei li. Dal khatnak, biakchawnhnak, Jesuh Khrih ah a ummi kamhmi nunnak ning tein Jesuh Khrih i apostle ah Pathian duhning in a cangmi keimah Paul nih ka dawtmi ka fapa Timote na sinah ca kan kuat. Pa Pathian le Khrih Jesuh kan Bawipa sinin velngeihnak, zaangfahnak le daihnak cu na cungah um ko seh. Na thlarau laksawng kha hmang. Chun he zan he kha thlacamnak ah dong loin kan philh lo i Ka pupa hna nih an rak rianh bantukin chiaṭha daih thleidannak thiang he ka rianh vemi Pathian cu ka lawmh. Na mitthli tlak kha ka philh lo i lunglawmhnak in ka khah nakhnga nangmah hmuh cu ka duh hringhran. Na pi Louis le na nu Eunice nih an rak ngeih hmasami zumhnak taktak Nangmah zong nih na ngeih ve tiah ka zumhmi na chung i a ummi zumhnak kha ka ruah ṭhan tikah Pathian cu ka lawmh. Cucaah cun na cung i ka kut ka chuannak thawngin na rak hmuhmi Pathian laksawng kha na tharchuah ṭhannak lai theihter ṭhan kan duh. Zeitintiah Pathian nih a kan pekmi cu ralchiatnak thlarau si loin Huham ṭhawnnak le dawtnak le mah le mah i uk khawhnak thinlung thlarau tu kha a kan pek. Cucaah kan Bawipa kong i tehte khaannak kha zahpi hlah. Cun amah ruang i thong a tlami keimah pa zong hi ka zahpi fawn hlah. Sihmanhsehlaw Pathian huham ṭhawnnak thawngin thawngṭha bia ruangah keimah he temhinnak tu kha tuar lehlam. Pathian nih a thiangmi auhnak he a kan auh i a kan khamh cu kanmah tuahṭannak ruangah si loin amah aa timhmi ruangah le caan hramthawk hlan i Khrih Jesuh ah a rak kan pek cangmi a velngeihnak ruangah a si. Sihmanhsehlaw atu ah cun kan Khamhtu Jesuh Khrih a langhnak in a velngeihnak cu a phuan cang. Jesuh Khrih nih cun thihnak kha a hloh i nunnak le thih khawhlonak kha thawngṭha bia thawngin ceunak ah a ratpi. Cu thawngṭha bia phuangtu apostle le Jentail mi hna cawnpiaktu ah khinh ka si. Hi ruangah hin pei kei zong hi vialte hi ka temh inn cu sihmanhsehlaw ka ning a zak lo, zeicahtiah ka zumhmi pa cu ka hngalh i amah ka kentermi kha khi ni tiang a kilven khawh ti kha fiang tein ka zumh. Ka sin i na theihmi a hmaanmi bia kha a ning tein Khrih Jesuh cungah a ummi zumhnak le dawtnak in fek tein i tlaih. Cu thil ṭha na sinah chiah a simi cu kan chungah khua a sami Thlarau Thiang thawngin him tein va kilveng. Asia ram chung i a ummi vialte nih an ka mertak dih kha na hngalh. Cu hna lakah cun Phygelus le Hermogenes zong an i tel. Onesiphorus nih a ka hrimhter ṭhan lengmang i ka cikcin zong kha a zahpi lo caah Bawipa nih a innchungkhar cungah zaangfahnak ngei ko seh. Rom a ra phak tikah Lungsau tein a ka kawl i a ka hmuh. Cun Ephesus ah zeitluk in dah ka caah rian a ṭuan kha nangmah nih ṭha tein na hngalh ko. Khi ni ah Bawipa sinin zaangfahnak a co nakhnga Bawipa nih zaangfah ko seh. Dal hnihnak Khrihfa raldohnak Cucaah ka fapa, nang cu Khrih Jesuh ah a ummi velngeihnak ah khan ṭhawng ko. Cun tehte tampi hna lakah ka sinin na theihmi thil hna kha midang zong a cawnpiak chin kho dingmi zumhtlakmi hna kha va pe chin hna. Cucaah Nang cu Jesuh Khrih ralkap ṭha bantukin harsatnak cu na tuar a hau. Ahohmanh ralkap i a thimtu lungton a duhmi nih cun hi nunnak caah a herhmi thil kha aa buaipi bal lo. Cun lentecelh zuamnak ah mi pakhatkhat nih zuamnak phungning tein aa zuam lo ahcun teinak luchin chinh a si bal lo. Rian fakpi in a ṭuanmi lothlopa nih cun theipar kha a co hmasa bik awk a si. Ka chimmi hi ruat hna law, Bawipa nih hi thil vialte ah hin hngalhfiannak in pe ko seh. Ka thawngṭha ning tein David tefa Jesuh Khrih cu mithi hna lakin thawhter a si kha philh hlah. Cu thawngṭha ruangah cun thil ṭhalo tuahtu bangin harsatnak ka tuar i cikcin khih tiang ka phan. Sihmanhsehlaw Pathian bia tu cu cikcin in hren khawh a si lo. Cucaah Pathian thimmi hna zong nih Khrih Jesuh ah a ummi khamhnak kha zungzal sunparnak he an co khawh nakhnga anmah ruangah hi thil vialte hi ka tuar hna. Hihi zumhtlak bia cu a si. Zeicahtiah amah he kan thihṭi ahcun amah he a nun zong kan nungṭi ve lai. Kan in tuar khawh ahcun amah he a uk zong kan ukṭi ve lai. Amah kha kan hlawt ahcun amah zong nih a kan hlawt ve lai. Zumhtlak kan si lo hmanh ah anih cu zumhtlak a si ko. Amah le amah aa al kho lo. Zohchunhtlak nun. Hi thil hna hi zumtu kha va theihter ṭhan hna law santlaihnak zeihmanh a ngei lomi le a theitu hna caah rawhnak lehlam a chuahtertu biafang i alhnialnak kha an ngol cang nakhnga Bawipa hmaiah nawl va pe hna. Nang cu i zahpi awk um loin Biatak bia kha hmaan tein a ṭhenthiam i Pathian nih a cohlanmi rianṭuantu na si nakhnga lungsau tein i zuam. Sihmanhsehlaw vawlei thil kong ceihnak le sullam ngei lo bia hna kha va hrial hna, zeicahtiah cu bantuk bia hna nih cun Pathian zeirel lonak an karhter chinchin, cun an bia cu cancer zawtnak bantukin a karh lai. Cu hna lakah cun Hymenaes le Philetas zong an i tel ve. Biatak kongah an pial i thawhṭhannak cu a tling diam cang tiah an ti i mi cheukhat zumhnak zong an hrawh hna. Sihmanhsehlaw Bawipa nih amah mi cu a hngalh ko hna ti le Khrih min a autu paoh nih cun ṭhatlonak kha kaltak hna seh timi cakhanh in khanhmi A fekmi Pathian inn hram cu a dir ṭhiamṭhiam ko. Inn nganpi chungah sui um le ngun um hna lawng an um lo. Sihmanhsehlaw thing um le tlak um hna zong an um ve i a cheu cu sunglawi khun in hman awk caah An si i a cheu cu hman sawsawh awk caah an si. Cucaah ahohmanh cu thil hna chung khan amah le amah aa thianter ahcun sunloihnak caah hmanmi um, thleidanmi le a ngeitu pa caah santlaimi le rian ṭha kip caah timhtuah ciami um a si ko lai. No lio pumsa duhnak zong kha zamtak fawn hna, sihmanhsehlaw dinfelnak, zumhnak, dawtnak le remdaihnak kha thinlung thiang tein Bawipa a aumi hna he ngeih i zuam ko hna u. Asinain hruh le hngalh lo biahalnak hna nih i siknak lawng an chuahpi kha na hngalh bantukin va hrial hna. Cun Bawipa sal cu aa sicami a si awk a si lo. Sihmanhsehlaw mi vialte cungah a lung a nemmi, a cawnpiak khomi, a lung a saumi, amah a dotu hna hmanh kha Pathian nih ngaihchihnak a pek ko hna hnga i cuticun biatak zong an hngalh phum ko hnga tiin toidornak he a chimhringtu a si awk a si. Cuticun Diabol nih amah duhnak tuah awkah sal i a tlaihmi hna nih Diabol rap kha an hun hngalh lai i an luat lai. Dal thumnak Caan hmanung bik Sihmanhsehlaw ni hmanung bik ni ahcun caan ṭihnung a ra te lai ti kha va hngal ko. Zeicahtiah mi zapi cu anmah zawn lawng an i ruat lai, phaisa an duh lai, an i chim thiam lai, an i uah lai. Thangchiat an hmang lai, nu le pa nawl an ngai lai lo, an i lawm lai lo, an thianghlim lai lo, dawtnak an ngei lai lo, ngaihthiam an duh lai lo, sualpuh an hmang lai, sumnak an ngei lai lo, an puanghrang lai. Thil ṭha kha zei ah an rel lai lo; rawiphial an hmang lai. Lungkhongmi an si lai, an i phorhlaw lai. Pathian nakin nuamhnak kha an duh deuh ngaingai lai. Pathian a ṭanh ngaimi bantukin an i umter lai, sihmanhsehlaw Pathian ṭanhnak i a huham ṭhawnnak tu kha cu an hlawt lai. Cun cu bantuk mi hna cu hrial hlah, zeicahtiah annih cu mi inn chungah va lawn riangmang in sualnak nih thilrit bang a nenhmi nu hlen fawi hna kha nawl an va ngaih hnawh hna i pumsa duhnak phunphun in an lem hna. Biatak kha an cawng zungzal ko nain biatak kha an hngal kho hlei lo. Janice le Jambres hna nih Moses kha an rak doh bantukin hi mi hna zong nih hin biatak kha an doh ve. An thinlung a hmaan ti lo i zumhnak kongah hlawt cangmi an si. Janice le Jambres Hruhnak phozar a rak si bantuk khan annih zong an hruhnak kha mi vialte hmaiah phozar a si lai i an kal kho hlei lai lo. Pathian duhning in nung u. Sihmanhsehlaw nang tu nih cun kaan cawnpiaknak, ka nuncan ziaza kaa tinhmi, ka zumhnak, ka intuarnak, ka dawtnak, ka lungsaunak hna kha ralring tein na zulh dih hna. Cun Antiochs, Ikonium ah le Litra khua hna i ka cungah a tlungmi hremnak, harsatnak ka in tuarmi le cu vialte hna chungin Bawipa nih a ka luatter kha na hngalh dih ko hna. A si, Khrih Jesuh chungah Pathian duhning tein nun a duhmi vialte cu hremnak an ing ko lai. Sihmanhsehlaw miṭhalo hna le mihlen mangmi hna cu an ṭha lo chin lengmang lai. Mi kha an hlen hna lai i annih zong kha an hlen chin ve hna lai. Asinain nang tu cu Aho sinin dah na cawn ti kha na hngalh bantukin na cawn i na fianmi cungah khan dir ko. Cun Khrih Jesuh ah a ummi zumhnak thawngin khamhnak caah mifim ah aan canter khotu Cathiang kha na ngakchiat tein na hngalhmi a si. Cathiang hi a dihlak in Pathian thawchawhnawhnak in pekmi a si i cawnpiaknak caah siseh, sualphawtnak caah siseh, remnak caah siseh, dingfel tein chimhrinnak caah siseh a ṭhahnemmi a si. Cucu Pathian mi hna mitling a si khawhnak hnga le rian ṭha kip ṭuannak caah tling tein thuamh a si nakhnga dingah a si. Dallinak Cucaah Pathian hmai le Bawipa Jesuh Khrih a nungmi hna le a thimi hna kha a langh ṭhan tikah le a pennak a phanh tikah Bia a ceihtu ding hmaiah biaro vih kan duh. A bia kha phuang ko. Caanrem ah siseh, caanrem lo zongah siseh timhcia in um zungzal. Lungsaunak le cawnpiaknak he an palhnak kha hmuhsak hna. Si hna law forhfial hna, zeicahtiah annih nih Cawnpiaknak hmaanmi kha celh ti loin cawnpiaknak thar kha theih an duh lengmang caah anmah duhning in a chimtu cawnpiaktu hna kha anmah caah an i pumh hna lai caan kha a ra lai. Cun an hna kha biatak ngaihnak in an mer lai i tuanbia tu kha an ngai hna lai. Sihmanhsehlaw nang tu cu hi thil vialte hna ah hin ralring tein um law harsatnak kha ing ko hna. Evangelist rian kha ṭuan law na rian kha a tlam tlinter ko. Zeicahtiah kei cu pekchanhnak i mitsur zu bantukin toih ka si cuahmah cang i ka kal caan a phan cang. A ṭhami dohnak kha ka doh dih cang, tlikzuamnak cu ka lim cang, zumhnak kha ṭha tein ka kilven. Atu cun dinfelnak lukhimh kha cunglei ah chiahpiak ka si cang i a dingmi biaceihtu Bawipa nih cu ni ahcun a kan pek te lai. Cun keimah lawng si loin a langh ṭhan lainak a tlaihchanmi vialte zong kha a pek ve hna lai. Paul biadonghnak Ka sin i khulrang tein rat cu lungsau tein i zuam ko. Zeicahtiah hi vawlei thil duh ah Demas nih a ka hlawt i Thessalonika ah a ka kaltak. Cun Kresens cu Galatia ah a kal i Titus cu Dalmatia ah a kal. Luk lawnglawng ka sinah a um. Mark kha va au law na sinah ratpi ve, zeicahtiah anih cu ka rianṭuannak ah santlaimi a si. Cun Tychicus cu Ephesus ah ka thlah cang. Na rat tikah Troas khua i Carpus sinah ka kaltakmi ka angkifual le cauk hna le a hleiin saphaw cazual hna kha rak ka phorh te hna. Darsosus, Aleksander nih fahnak tam tuk a ka pek. Bawipa tu nih a tuahsernak ning tein cham dih te ko seh. Nangmah zong amah kha fakpi in naa ralrin awk a si, zeicahtiah kan bia kha fak tuk in a kan doh. Bia an rak ka hal i a hmasa bik kaa runvennak ah khan ahohmanh nih an ka dirpi lo, sihmanhsehlaw an dihlak in an rak ka hlawt. Annih cu Pathian nih mawhchiat hram hna hlah seh; sihmanhsehlaw keimah hmangin thawngṭha bia cu tlamtling tein phuan a si i Jentail mi hna nih an theih khawh nakhnga Bawipa nih a ka dirpi i a ka ṭhawnter. Cun chiandeih kaa chung zongin a ka luatter fawn. Cun Bawipa nih tuahsernak ṭhalo vialte chung khan a ka luatter lai i a vantannak caah him tein a ka kilven ko lai. Sunparnak cu amah cungah a zungzal in a zungzal tiang um ko seh. Amen. Prisilla le Aquila le Onesiphorus innchungkhar hna kha biakchawnhnak ka kuat hna. Eretas cu Korinth ah a caam, sihmanhsehlaw Trofimas tu cu dam loin Miletus ah ka kaltak. Khuasik hlanah rak rat i zuam. Ebulas, cun Pudens, Lenas, Klaudia le unau hna vialte hna nih biakchonhnak an in kuat. Bawipa Jesuh Khrih nih na thlarau cu umpi ko seh. Velngeihnak cu na cungah um ko seh. Amen.